Ka ŋkee nya? Menya naneke o. Ebe ye de Agricle University. Menya ale wodo agbeli hã o. Ne srɔ̃ mia de tɔ, mia de wo ŋu nya ɖe, ata nya ale woɖa akpa le tɔ me. Me yi Fisheries University o. Ata nya ale wo zɔa tɔ dzie. Ata nya ŋu geɖe. Srɔ̃ɖeƒe na nyo. Vɔ ne be ao.

Yo nɔvi lɔlɔ̃wo mi ɖo gbe na me sia me va gbe ŋke ƒe aʋala dzi. Ŋkɔ nye nye Edem ne nye ame ye ne va mɔ dzi dza gba ne na subscribe. Ne subscribe vɔ la ke ma na ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe. Me ga ŋlɔ be wolo dza gba ne na subscribe ema le veve ɖe nam. Nu yi me be ma fia egbe eya nye be ale yi ŋutɔ na nɔ ɖokuiwo si le ʋe me. Mia me ɖo mi nya be mi le mia ɖokui siwo Hã. Vɔ egasusɔ ale yi nanɔ ɖokuiwò si yi wòmava nye kplɔdovi na dziɖuɖu ɖeke o. Eyae míle yɔyɔ be self-sufficient. Wòmava nye ame ɖeke o mígblɔ be èle koklo nyi wò ŋutɔ. Menye coldstore aƒe o ayi nàyi aƒe nàɖu nu o. Menye dziɖuɖu akɔ koklo nàkɔ va de agba me aƒe nàɖu nu o. Eya gblɔm mele. self-sufficient. Eya nye be akadi ne nɔ asi wɛ. Yi ma nye be kokoko volta river ye ya na mi akadi ya ƒe akadi ya nɔ asi wɛ. Nye me nya le na wɛ o. Vɔ mi kɔe kɔ yi de natural way. Mia me yiwo le to do Dr. Mubi show, mia kpɔe be ele gbɔgblɔ be ame sia ame ne gbɔ va aƒe lo. Ame sia ame ne gbɔ va aƒe lo. Mi gbɔ va aƒe ne mi yi de kɔfeawo me. be fi mae agbea le. Nade le tɔtrɔ le xexeame yome kpɔ nyao. Nade le tɔtrɔ yome kpɔ nyao. Nade yi ame ɖewo le wɔwɔ kple susu be yewoade amegbetɔ ƒe agbɔsusu ɖa le xexeame. Xexeame le tɔtrɔ. Eya menye vɔvɔ̃ ƒe nyae o. Teƒe yi nua ɖɔ fifia ɖe edze be makɔ va wò ŋkume ne wò tse nàse ne nàkpɔe be leke nàwɔ kple wò agbe. Menɔ kɔƒe me ale be How to Survive Naturally ya wofia mí. Ɖe míto fufua ƒe míɖu nu, ɖe míɖi agblea ƒe míɖu nu, ede me ya míkpɔna ami le, ami míkɔ wɔna dzalẽ, ede me ya míkpɔe le, ami míkɔ doa nu, ede me ya míkpɔe le. Aha míaƒe gene, natural gene, ede ha me ya míkpɔe le, ede ha ya mínuɔ. Ele gɔme se nam ame le naɖe gblɔ nam e fifi la egale dzɔdzɔm mi le be ne mi ŋlɔe ɖe agbalɛwo me da ɖe haɖe be menya menya tsɔ ta o yovo ne yi ɖe amazon fifi la yi wole nu fia ɖe wole nu dzra ɖe yovo ŋlɔ agbalɛ mawo kɔ da ɖe how to survive natural way wole mia be susuwo dzra do na dzɔgbevɔe ŋkekewɔe.

Vɔ fifila me va le yovo ƒa matsi zã. Mi da asi le akpa mawo hade be nye me le aƒe ta o ya ta me le wo zã. Nui me be ma gblɔe le woƒe te me ya be nye self sufficient be nusianu ne na si o ne ma va nye kplɔdo viwo ɖe eyi na mia ƒe kente yi mi le lɔlɔ Enya yi gblɔm mele fifia ɖe ʋe ŋutsu eve nyɔnu o ma se me na mɔ lo. Mi le university de vɔ mi le dodo va yi menya le yi wo lɔn kente o. Kente le la le aƒe ɖe probably has a value when it come to the critical point. Ne do teƒe ya gbe se ŋu ɖe kente lɔn la le aƒe ɖe ewu lecturer le university of Ghana. Ega ma va ƒle nuɖuɖu na wɔ o. Le tsra nyanu ma, ega ma va ƒle nuɖuɖu na weo. Míaƒe ami yiwo le kuku le Ghana ɖe, amia woa va kui vɔ woa va yi refani aƒe woa kɔ va yi na mi surplus. Me ga ŋlɔ be ami yi mi le zazã na mía be ʋuwo le Ghana ɖe, e vɔɖi wu ele eye wo le zazã le America. Ne na kpɔ be de mi le ŋgɔgbe le yi alo mi le megbe va. Ami mi le zaza, ele risky. Beer ni mi le nunu le aƒe, ele risky. Coke yi mi le nunu le aƒe, ele risky. Wue yi wokɔ le Britain yi wole nunu le Britain. Ekema wò ŋutɔ nàkɔ ŋku kɔ da ɖe be mi le ŋgɔgbe yi alo mi le megbe va. Mebe, agbe le yiyi ɖe teƒe ɖe. wònye be ne mímelé be ŋlɔ míabe dzɔdzɔmenyansa yi mía tɔgbuiwo kɔ na mí ya mía ƒete míkplɔ suku do ɖe, míava zu kplɔdovi na dziɖuɖu kple yɔvɔe. Nyemenya o loo, nyemenya ale míawɔe o, vɔ ehiã be míadze ŋɔŋlɔ The Procedure of Making Soap Naturally. Alesi míwɔna adzalẽ dzɔdzɔmenyansatɔe, edze be míŋlɔe kɔ da ɖe eŋegbalẽwo me. Alesi míwɔna dzomi naturally, the system is changing, míabui ɖe yame, míabui ɖe yame, enye vinye manye o. Fifi la ele Pepsodent zã, enye eme tsi nyemezã Pepsodent o, menye ɖevi o. Atiɖuɖu ya mizã. Agbea le tɔtrɔ. Fifi la ne tsi na be mava yi kpɔ ne mekpɔ ati dudu ƒe ati ma nyee. Vɔ evinye ɖe anyea? Biabia ema. Eviwò ɖe anyea? Biabia ema. Eya ta wòdze be míŋlɔ naɖe kɔ da ɖe. Ne míanye self sufficient, mava nye kluvi na yewo gbeɖegbeɖe o. Already mínye kluviwo, vɔ mídi be míado le kluvinyenye me ɖee, eya be yeaƒe nyagblɔm mele na wò le mɔ dzi. Agbe ŋke, Nufiaƒe ye miva, mi meva fefeƒe o. Ale miawɔ agbea vivi. Atokota yi nye afukpa yi mi doɔ ɖae. Atokota yi mi doɔ ɖe. Eŋu ƒe afɔti tɔ ya mi nya wɔwɔ o. Ale wokɔ na lãgbalẽ kɔ wɔna afukpa ɖe dze be mi nye naturally ne mia nɔ wɔ. Awu yi me do fifla ɖe. Anyo be Mía ŋutɔ mía, mía, first, gbãtɔ eya nye be machine yi mía kɔ wɔ avɔ ele veve ɖe. Eya ta me nɔ kentewo nya gblɔ be ke ne na te tso gbedegbe ke ɖe eya ko mi ga le zaza. Mi me te ŋu modernize le ŋe me o. Bia se be ŋe ŋutsu yiwo be yewo de school yiwo nye professor woe ɖe, fi ne wo kɔ professor kɔ va yi do? Ewu ƒe etɔ̃ alo ƒe eve nye ya me le kuku ya zã. Yame le wo nya gblɔ be wame nɛnɛ ao le lɔnlɔ le ʋe me. Wame nɛnɛ ƒe machine ya mi te ŋu wɔ yi o nye be ma va ƒle machine a le yovo gbɔ o. Enye wo be kokoko we will have to be sufficient vɔ ma te ŋu awɔ nu sia nu o. Hade be azɔ aƒe me le tsitsi. Egbe yi me doe ye be self sufficient nu sia nu ne na si wɔe yi ma va nye kluvi o. Fifi la ɖeviwo tsi akogo wo me nya ye yewo le akpa kura tse le tɔ mɔ aƒe wa va da de o. Ele me be kɔƒewo ga le ele dzi yi vɔ me di be mi preserve yi mi le be na dzɔdzɔ me nya sa mawe nu me ga va bu da ya me o. Mi ŋlɔe da gbalɛ ɖewo me. Ne mi nɔ eho tu na ɖevia wɛ. Fifia alo balo mega le o, omega le o. Egli omega le egli to. Nui le ji ye nye be wa le wo USB wa nɔ wo le ko ye USB na nɔ wo pe o pe game fo. Na le wo pe mobile phone na nɔ wo pe game fo. Ekpa. Babia nye be, gbegbe light megali o, wò mobile phone anɔ useless, wò laptop anɔ useless, wò TV screen anɔ useless, wò AC anɔ useless. Vide ɖeke manɔ ŋu na wò o. Gbemagbea woanya be yi buna ɖe le agbe me. Gbemagbea akpɔe be ɖe yi de school vɔ yi ganye kluvi. Nɔvi lɔlɔ, da gbe ya me bia na wò le gbeŋkeƒe ya ƒe la dzi. Ne èkpɔ vovo ya ne do tom ɖe, nu sue medi be magbɔ na wòe nye be, Evitɔ evinɔ, nye minya lé míadze egɔme o. Love Story ƒe agbalẽwo mi le ŋlɔ gbogbo ɖe, vɔ dzɔdzɔme nyansatɔwo ɖe, midze agba miŋlɔ ŋkɔ da ɖe. Ade vi na mí, ana ŋgɔgbedede mí. Mebia dagbe na eve dukɔ, bia dagbe na eve me ame sia ame. Nɔvi lɔlɔ̃woe, míanɔ kame.